sente ez'obuyambi obwa covid 19 batazitungire kurugiirira aha nsasura eya ministry of gender ahabw'okuba enamba zaabo z'amasimu zikaba zitarikushushana n'endangamuntu zaabo. Aggrey Kibenge omuhandiiki wa ministry egi agambire ngu abantu emitwaro ena n'enkumi ina h'abantu emitwaro mushanju na kanaana abaayangirwe system egyo kubasasura. bekiriziibwe okwongyera bakasasirwe. Kibenge agambire ngu abantu emitwaro ana na mukaaga kasanju kikumi n'omusanju bamazire kusasirwa ministry sente zaabo zoona kandi abantu abarikuhika emitwaro etaatu n'enkumi ina nabo bari haihi kutunga ha sente ezo. Asoboreire kurundi ngu abandi abandi.

Nikworeka kurungi ngu Covid etakaitsire, abantu abarikuhika milioni bikumi bina omu Africa baali banaku betaato ahabw'oburwaire obu bwa Covid, nibagenda kweyongeraho aha mihendo bahika aha bantu milioni bikumi bina n'enkaaga owa banaku omu mahanga ga Africa. Owaabaire naaturukya ripooti egyo omu kugumbya sente, Dokita Enock Nyorekwa Twineoburyo agambire ngu, Amaka maingi omu Afrika ganaku kandi abakazi bagumiizemu okuba n'ebizibu bingi muno kandi batsigariire muno enyima omu bintu eby'obunaku. Twine Oburi oyagambire ngu, Enyikara esobora kutahinduka omu bwango ngu habwokuba amahanga asatu n'asatu ha mahanga asatu na mukaaga omu Afrika goona tigarukwesobora. Akatebe aka Western Region aka Palamenti akakujanjabwa n'endwara ya Covid-19 katandikire omuhiigo ogubeesire Rodney Fund, kusobora kugurira abasaho omubazi obarikuba bakwatsire oburwaire bwa covid 19 obarikuba bari ha mirimo yabo omu disiturikiti ya Kabale obwo abaire nabalizaho omu mukoro ogw'okuhinguraho entekaniza egyo omukuru w'akatebe ako Steven Joseph Ruyonga agambire ekyo nikigenda kuyambaho omu kugura emibazi y'abasaho obarikukwatwa endwara ya covid 19 Eirwaro eri kooti rya Kabale. Omu bigambo bye, omukuratsi wa municipality ya Kabale, Dokita Nicholas Sandia Kamara agambire ngu omuhigo ogu gugendereire kusagika government omu rutaro rw'okurwana orw'okurwanisa endwara eya covid 19. Obwabaire nabariza mu mukoro nigwo gumu akuyambaho Dokita mukuru ow'eirwaro eri rya Kabale, Dokita Marion Namutebi asiimire muno abakuratsi abo habw'omutima omurungi n'okutekerezaaho okuyamba abasaho. Kandi iyo ntumwa ya President omu district ya Bushenyi Jane Asiimwe Muhindo aragiire okuhingwaho okwa Trading Centre eya omukasu eya omukasuusano omu muruko gwa Kitagata omu gomborora ya Kyizooba omu district ya Bushenyi hanyuma y'abantu makumi asatu okukeberwamu endwara ya Covid 19. Obwa beene abalizaaho abatakatwire kyegirwe bagyo, Muhindo agambire ngu enshwamu y'okutekaho lockdown egyo ekicweka ekyo ekya Kyizooba ekozirwe habw'emihendo y'abantu abeine Covid 19 omu gomborora ya Kyizooba kweyongerra kimu. Agambire ngu. Abantu abaingi basangirwe eirwariro rya Bugongi Health Centre ya Kasat omu district ya Sheema eriri haihi n'omwanya ogu. Muhindo agambire ngu entumwa ya president omu district ya Sheema Frank Kyerere niwe asabire office ye habw'okweyongera kw'abarwaire ekisobora kusindikiriza aba Sheema kwemereza abantu obutagenda aheru hoona. Muhindo agambire ngu lockdown omu ky'eizooba nikimanyisa ngu amaduuka goona nigagenda kukingaho kandi busaho kuri batari bata kuhika omu kicweka ekindi kyona kuhikya ebiro ana n'ebibiri ebya lockdown ebyateirweho bihwereireho kimu kandi yo cabinet eyemereize kwombeka okw'amakoorro omu busaaro hamu n'enfuunjo nk'omuringo gw'okurwaniirira eby'obuhangwa bw'ensi ekyo kigambirwe minisita w'eby'obuhangwa Betty Anywar kiro ky'eigyo Rwebagyo minisita ayongyeireho yaragiira ngu amakoorro goona gaine okukuratira ebiragiro eby'obuhangwa

Eyemereza kukora obuveera bwona kuyambaho kurinda kurungi eby'obuhangwa. Webale muno kuguma ohuririize Kikumi Katuni Ezibiri Radio West Radio Best Ganigaligamu Agatukuhiire Aheeru Y'eihanga. President Samia Suluhu Hassan agemerwe habw'endwara ya Covid 19 omu nteekaaniza y'okubanza ey'omu ihanga erya Tanzania. Encwamu egyo encwamu y'egyo emariireho kimu enyikiriza y'omugenzi John Magufuli ayafiire omu kwezi okwa kana habw'endwara z'omutima kandi akaba atakwikiririzaamu kimu endwara ya Covid-19. Ihanga erya Tanzania rikaba ritasabire n'omubazi ogw'okugema endwara ya Covid-19. Purezidenti Samia asabire abantu boona ab'ihanga erya Tanzania kugenda kugema omu bwingi habw'okuba ihanga eryo tirisobora kwikaraho nk'ekizinga. Nigaruka Batwine Emmanuel Rutooro Asai Kumi, Rejoice Arinda Bo, ogu n'ohwiriize Radio West.